Димәк, бу татар илаһият гыйлеме. Бу исемне дә без бик матур итеп Айдар белән уйлап таптык, чөнки мин аны гел русча сөйли идем, татарская богословская мысль, татарское богословское наследие дип. Һәм инде менә шундый матур итеп, мин аны, дөресен әйткәндә, моңа хәтле күп тапкыр татарчалаштырып маташтым, ләкин мондый матур формасына әле килмәгән идек, рәхмәт, Айдар, сиңа персональ рәхмәт. Димәк, без беләбез инде, бүгенге көндә барыбызга да мәгълүмдер, без хәтта дини өлкәдә эшләмәгән кешеләр булсабыз да, татарларда бик бай дини мирас, дини гыйлем булган дип сөйлиләр, илаһият гыйлеме, богословское наследие дип күп әйтелә. Матбугат чараларында да ишетеп барабыз, телевидениедән дә төрле-төрле зур-зур мәртәбәле конференцияләр уздырыла. Ләкин чынлыктан Ул, Татар илаһият гыйлеме нәрсәдән гыйбарәт икән? дигән сорау бирсәк, күбебез бу сорауга җиренә җиткереп җавап бирә алмыйбыз, тулыландырып җавап бирә алмыйбыз. Менә мин инде монда менә берничә шундый шәхесне чыгардым экранга, презентациянең иң башына инеп. Исемсез булып җитте дә аллаһы шөкер, инде. Кайберәүләрен, күпчелеген сез беләсез, булса кирәк, миңа кемне әйтә аласыз сходу белән? Әбиемне. Әлбәттә, иң беренче итеп бездән инде безнең иң мөһим, иң горурлана торган шәхесебезне, горурлыгыбызны, Шиһабетдин хәзрәтне, Мәрҗәнине әйтәләр. Тагын? Зөя Камалова.

Иң кызыгы шул, Шиһап хәзрәт ул нишләде бу? Кулчалды. Ә, шулаймыни? Алайса мин артык хәрәкәтчән итеп итмәскә тырышырмын. Мәсәлән, Шиһап хәзрәткә тукталсак, бик үзенчәлекле, хәтта менә иҗтиһад дибез бит, менә иҗтиһад, тәкълид дип ишетеп беләсезме? Аңлатасы бармы бу терминнарның нәрсә икәнен, иҗтиһад белән тәкълид? Иҗтиһат, ягъни дини мәсьәләләргә карата менә теге яки башка очракта үз акылың белән логиканы, гыйлемеңне җигеп, Коръән белән хәдисләргә нигезләнеп яңа караш чыгару, иҗтиһат. Ислам бит ул инде, ислам гыйлеме ул бик консерватив гыйлем, аның үзенең калыплары бар, аннан читкә чыгу, тыела һәм инде менә зур-зур акыл ияләре генә иҗтиһадка ия була алалар, чыннан да. Менә Шиһаб хәзрәт ул шундыйларның берсе. Һәм инде ул беренчеләрдән булып, дин әһелләре буларак, аның фотосы бар. Мин аны рәс, без аны рәсемнән түгел, рәссам фантазиясына нигезләнеп түгел, әмма нәкъ үзенең тормышта ничек булганын шул фотога карап күрә беләбез. Чөнки ул фотоның да тарихы бик үзенчәлекле, Россиядәге мөселманнарның бик мәшһүр галимнәрен барлаганда Британия энциклопедиясе белән Шиһаб хәзрәт турында махсус мәкалә булдырган Британия энциклопедиясендә, унтугызынчы гасырда бит инде бу, һәм Шиһаб хәзрәтнең үзенә чыкканнар хат язып, энциклопедиягә урнаштыру өчен фотогызны безгә бирмәссез микән дип. Моңа кадим мөселманнарда татуга төшү гадәте булмаган, хәтта моны шундый бидгать, ярамаган эш дип күргәннәр. Һәм инде менә шулай итеп, бу да иҗтиһат үзенә күрә, татуга төшеп, менә энциклопедиягә дә җибәргән һәм, гомумән, татар җәмәгатьчелегенә дә таралган бу фату, шулай итеп без Шиһаб хәзрәтне беренче татуга төшкән бидәгъле дип беләбез. Аннан соң бу традиция гамәлгә кергән була. Ләкин иҗтиһат мәсьәләсенә килгәндә, димәк, үз фикереңне җигеп, үз гыйлемеңне җигеп, ниндидер мәсьәләгә карата яңа фикер чыгару, ул беренчеләрдән булганы Габдунасыр Курсави аңа юл сала, эз сала. Курсави дип ишетеп беләсезме? Димәк, иң беренче реформатор, дини өлкәдәге реформатор дип без Габденнасыр Курсави мәктәбез. Һәм монда башка шәхесләребез дә бар, реформаторлардан менә Муса Бигиев, әлбәттә, имә горурлык, бер бренд инде ул үзенә күрә, татар илаһият фикеренең, гыйлеменең бер бренды дип аны хәтта күрсәтәләр. Дөньякүләм зур-зур форумнар, конференцияләр уздырыла, Мәскәүдә һәм башкака калаларда Бигиевские чтенияләр дип башлап җибәрелгән иде ул, Бигиев укулары. Хәзер инде Мәрҗанийские чтения, Борудийские чтения дигән зур-зур форумнар уза. Бик купшы, бай залларда бик шундый мәртәбәле шәхесләр җыелышып, VIP шәхесләр җыелышып. Башта, дөресен әйткәндә, менә мин үзем бик аңлап та бетерми идем, андый зур акчаларны исраф итеп, андый зур чаралар уздыру кемгә кирәк икән дип. Менә монда биредә булганнар да андый чараларда катнашып. Күргәннәре бар, катнашканнары бар дип уйлыйм, таныш йөзләрне күрәм. Ә, хәтта минем хәзер фикерем үзгәрде. Мәсәлән, баш калабызда, илебезнең баш каласында, Мәскәүдә менә шундый зур-зур чаралар уздыруның нәтиҗәсе бар. Безнең дәүләтебезнең башында торган иң югары дәрәҗәдәге сәясәт әгъзалары да хәзер инде татарларда менә шундый гыйлем, илаһият гыйлеме булганын беләләр. Һәм инде менә Владимир Владимирович Путин шундый тезис чыгарды, Воссоздание Отечественной богословской школы. Димәк, җирле, менә безнең илебездә булган илаһият гыйлемен яңадан торгызу мәсьәләсе көн. тәртибенә басты. Хәзер мин шулай итсәм, о, бик яхшы. Менә минем сөйләргә теләгән төп лозунгларым дип әйтимме инде, имә, менә шулардан гыйбарәт. Мин аларга аерым тукталып тормыйм, чөнки монда төп фикер шул гына, ул, Традиция, интеллектуаль традиция бар икән ул, ул буш вакта барлыкка килми. Димәк, аның ниндидер нигезе бар дигән сүз. Һәм инде аның менә нигезе менә шулардан бәйле тарихи аспектка тукталсак. Беренчедән, татарларда, Россиядә яшәгән мөселманнарның тотрыклы рәвештә эшләп килгән дини мәгариф системасы булган. Һәм инде ул бик җитди, зур югарылыкта эшләп килгән, бик сыйфатлы уку-укыту системасы булган, аның инде үзенең традициясе барлыкка килгән булган. Хәтта татарлар турында ниндидер язмалар, мәкаләләр язган шәхесләр, менә шул элекке заманда инде, татарларның белемлегенә һәм бигрәк тә дини гыйлемлегенә аерата игътибар бирә торган булганнар. Берничә мисал гына китерәм. Карл Фукс, ишетеп беләсезме? Казан императорлык университетында да ректор булган кеше, медик, этнограф һәм күпкырлы шәхес. Менә инде ул Казанга килгәч, Бавариядән килгән немец кешесе Казанда рус халкы белән бергә бик үзенчәлекле халык яшәгәнен күрә ул, татар дигән халыкны. Ул халыкның яшәү рәвеше дә үзгә, дине дә, теле дә аерылып тора һәм ул шул халыкны бик кызыксынып өйрәнә башлый. Һәм инде аның язмаларында шундый язулар бар, ул кунакка да йөргән, бик нык тыгыз аралашкан татарлар белән, татар зыялылары белән бик якын аралашкан һәм аның шундый язмасы бар, среди Фуксның инде русча әйтсәм ярыймы, Сбацин? Тәрҗемә итеп тормасам. Среди татар встретить человека неграмотного большая редкость. Люди необразованные презираются ими. Менә шундый сүзләре бар. Димәк, менә унтугызынчы гасырда һәм аңа хәтле дә шундый мәгариф системасы була торып, татарларда уку, укытуга шундый үзенчәлекле хирыслык, Дигән сүз бар бит, димәк, юристлык булган. Ә, икенче яктан караганда, монда үзенә күрә бер каршылык бар, чөнки ә, безнең ә, совет энц, зур-зур совет энциклопедияләрендә большевиклар сәясәте Россиядә яшәгән күп-күп халыкларга ә, хәреф тану, алфавит, язу бүләк итте дигән фикер хөкем сөргән. Һәм инде чукчылар, марилар, орлар, чирмешләр арасында рәттән татарларны да санап китә торган булганнар. Янәсе, татарлар революциягә хәтле үзләренең язулары да, алфавитлары да булмаган, китапчылык тарихы да булмаган дигән шундый фикер хәтта энциклопедияләргә кергән булган. Бу ялгыш фикер, әлбәттә, Абрар Гыйбадуллович Кәримуллин дигән безнең китап белгечебез, Инде татарлар да басма китап тарихын өйрәнеп, инде күп дәлилләр китереп һәм аңа хәтле дә Миркасыйм абый Усманов һәм башка шундый безнең галимнәребез, академикларыбыз татарларда бик бай китаплылык тарихы, китаплылык традициясе бар икәнен дәлилли һәм инде менә монда да икенче итеп мин аны бай китап традициясе дип күрсәтәм. Хәтта ул бай китап традициясе без анда бик горурланабыз, әлбәттә. Китапханәләргә барсак, анда меңләгән кулъязмалар, алар әле бүген дә тасвирланып бетмәгән, барланып бетмәгән һәм урысча әйтмешли, шундый бер термин бар, бремя культурного наследия. Димәк, мәдәни мирас йөге, ие, йөге. Менә без аны бүгенге көндә дә бик нык сизәбез. Чөнки алфавитлар алышыну сәбәпле, гарәп алфавиты, ул гарәп графикасында язылган китаплар бит, димәк, латинга күчтек, латиннан кириллицага күчте, һәм инде менә бүгенге көн, бүгенге заманда яшәгән татарлар, менә безнең буын күпчелеге ул мирасны үзләштерә ала алмас хәлдә. Да шундый хәлдә калганбыз. Димәк, үз мирасыбыздан аерылганбыз, нинди мирас ияләре икәнен без аңлап та бетермибез. Һәм инде менә шундый очрашуларда булганда, минем төп җиткерергә теләгән фикерем шул, без үзебезнең кем икәнебез дә белеп бетермибез. Әлбәттә, бу аудиториядә әз генә булса да сукалыйлар, күзалыйлар дип уйлыйм, имә монда җыелганнар. Ләкин хәтта имә менә Хәтта урлаша ла, хәтта сезнең арада да, чын мәгънәдә, без нинди халык хөрмәтенә ун тугызынчы гасырларда бик охшаш икән, ул да шундагы беренчеләрдән булып торды, календарьлар бастырып килде һәм башка-башка шундый башлангычлар булган, талый-кылышлар булган, ләкин татарларга газет-журналлар чыгарга рөхсәт бирелмәгән. Инде. Мең тугыз йөз бишенче елдагы революциядән соң манифест чыгу белән, кем, Галимҗан Ибраһимов сүзләренчә, яңгырдан соң гөмбәләр кебек татар газет-журналлары пәйда булды. Дүрт ел эчендә йөздән күп газет-журнал барлыкка килде. Бу инде нәрсәне күрсәтә? Димәк, халыкта шундый потенциал, шундый әзерлек булган, рөхсәт алу белән үк алар менә Хәтта менә шулай кая барма, лекторий, бу да бит инде үзенә күрә бер күрсәткеч, бүгенге заманда халык бетмәгән дигән сүз әле, име, аның әле потенциалы бар дигән сүз. Һәм инде менә шул заманда менә мәгълүматны җиткерү каналлары буларак, менә төп каналлар, дискурс дибез инде бүгенге көндә, име, дини гыйлем, китаплылык, китапчылык һәм Матбугат. Һәм инде, әлбәттә, бүгенге көндә бу шәхесләрне, бу юнәлештә эшләгән шәхесләрне барлау бик мөһим. Һәм бүгенге халәткә тукталсак, мин боларны узып китәм, чөнки әле күрсәтәсе сүз күп. Курыкмыйм миннән. Игътибар итмим. Һәм инде менә бу мирасның дөньякүләм ислам өчен дә әһәмияте никадәр икәнен һәм бөтен Россия халыклары өчен дә әһәмияте ни икәнен мин әйтеп тә тормыйм, моны сез барыгыз да бик яхшы аңлыйсыз булса кирәк. Аның нигезе булган дибез инде име, менә сез әле генә күргән кулъязмаларның мирасы, ул кытатлы китап, юк, юк, юк, ансы түгел. Кашгариның Лөгати китабе төрк, беренче төрки халык телләренең сүзлеге. Менә бу Кыса Йосыф булса кирәк. Менә. Һәм инде башка шәхесләр, менә рәссамнар аларны шулай итеп күзаллый. Менә бу безнең гыйлем ияләре, дини гыйлем ияләре. Алар, монда берничәсе генә, дөресен әйткәндә, алар тагын да күп, алар йөзләгән. Без әле аларны өйрәнәсе, барлыйсы, кайтарасы гына бар. Кайберәүләре, эх, кире кайтасы иде, кайберәүләре безгә мәгълүм бүгенге көндә, менә сез берничәсен әйтеп үттегез. Кайберәүләрен әле кайтарасы бар гына. Һәм инде татарларда илаһият гыйлеме нигезләре дигәндә, әлбәттә, татар китап традициясе, ул иң көчле нигез. Һәм шулай ук мөселман дини-фәлсәфи фикере. Мөселман дини-фәлсәфи фикере дигәндә без өч багананы күздә тотабыз. Беренчесе, гыйльмелкәләм, русча аны спекулятивная теология диләр. Димәк, гакыйдә нигезләрен рационалистик механизмнарны җигеп дәлилләү ысулларын куллану. Формаль логика Аристотельдән калган формаль логикага нигезләнеп эш итү бу могтәзилә, мутазилитлардан килгән традиция һәм инде мөселман дөньясында ул гыйльме-каләм буларак таралыш тапкан һәм инде татар мәдрәсәләрендә Укытылган фәннәр арасында ул иң төп һәм иң авторитетлы шундый фән булган. Шәркый перипатетизм, мин аны махсус шулай итеп яздым, мин аны гади итеп тә язырга мөмкин идем, ләкин инде сез дә бу терминны ишетеп, белеп калсыннар дип, катлауландырдым дип әйтмим, чөнки рус телендә шулай атала ул восточный перипатетизм, аристотелизм, ягъни фәлсәфә. фәлсәфә һәм инде тәсаввыф, суфичылык фәне. Нинди темаларга таянып, нинди фикерләр без очрата алабыз икән татар илаһият фәнендә? Ә-ә-ә, менә иң төп фикерне башта шуңа тукталыйк. Миркасыйм Усманов, академигыбыз, китапчылык тарихы тарихын өйрәнгән төп галимебез, археограф диләр инде, имә. Археография ул иске китапларны өйрәнә торган фән. Миркасыйм абый алтмышынчы елларда әзмә җиңеллек пәйда булгач инде имә фән өлкәсендә, иҗтимагый фикер өлкәсендә Казан дәүләт университетыннан студентларны, менә сезнең кебек студентларны җыеп, аспирантларны җыеп, археографик экспедицияләр оештыра торган булган. Һәм инде татарлар яшәгән бөтен төбәкләргә шул китапларны җыя торган булганнар алар. Һәм инде менә Миркасыйм Усмановның шул Татарлар яшәгән төбәкләрдә йөреп, шул китапларны җыеп, шул тәҗрибәдән чыгып, менә шундый фикере бар. Һәр халкының үзенә генә хас бер сыйфаты була, диләр. Инде укыгансыздыр, дип уйлыйм. Укып тормыйм мин бу сүзне. Менә халкының милли йөзен билгели торган төп сыйфат нәрсәдән гыйбарәт икән дигән сорауга мин җавапны бер сүзгә сыйдырыр идем, ди Миркасыйм абый. Нинди сүз ул, ничек уйлыйсыз? Менә мин сөйләгәннән соң, а?
Китап булып белдерде.
Әллә минем лекцияне тыңлаганыгыз бармы, әллә китабын укыганмы? Очрашканда. Әлбәттә, әлбәттә, китаплылык, ягъни китаплы, язулы булу. Мин аудиторияләрдә менә бу сорауны биргәндә, кайвакыт аптырап калалар. Кемдер әйтә. Тыйнаклык, тырышлык, сабырлык дип, болар бөтенесе дөрес, ие, безнең халыкка хас. Ләкин менә китаплылык сыйфаты, бу бик үзенчәлекле сыйфат, чөнки аны материаль рәвештә, матди рәвештә тотып карарга, күрсәтергә була. Китап дигән сүз ул бит, димәк, бу иҗтиһатның да бер күрсәткече, чөнки нәкъ татарларда беренче булып Коръәнне бастырганнар. Мөселман дөньясында Коръәнне бастыру Ул ярамаган бер бидгать, бер харам эш кебек аңла, шулай итеп аңлаганнар аны. Ничек инде изге Аллаһы Тәгалә сүзен ниндидер анда кяферләр булдырган шайтан машинасында бастырып була икән? Аларның башларына да килми иде. Хәтта Европада беренче Коръәннәрне бастырган булсалар да, мөселман халыклары арасында алар таралыш тапмаганнар. Ихтыяҗ тапмаганнар. Ә инде менә Казанда татарлар тарафыннан башта Екатерина патша га мөрәҗәгать итеп, башта Петербургта, башкалада бастырганнар, берничә данә, берничә чыгарылыш булган. Һәм инде аннары ул типографияне Казанга күчереп, Казан императорлык университеты каршында типография булдырылып, Россиядә гарәп шрифтлары белән эшли торган типография эшләп китә. Һәм инде ул Продукция, ул китаплар бөтен дөньяга тарала, бөтен мөселман дөньясына. Һәм менә китаплыгы дигәннән, менә мондый башлангыч өчен үзенә күрә бит ниндидер йөрәклелек кирәк, нимә? Моңа Ничек? Тәвәккәл булу кирәк, ие. Бер милләт тә ислам дөньясында моны эшләргә батырчылыгы җитми, ә татарлар тотыла, тотына да эшли. Шуңа күрә менә бу үзенә күрә тагын бер күрсәткеч, менә бу китап Аллаһның күрсәткече. Ой, Миркасыйм абыйның ул Каурый каләм өзеннән дигән китабы, укымаган булсагыз, укыгыз, зинһар. Сез менә халкыбызның кем икәнен аңларсыз шуннан, чыннан да. Мин вакыт булмаганга аны сөйләп бетерә алмыйм. Ул анда барып, ул китапларны эзләве. Аңа бит ачулыйлар, китапларны бит яндыралар, алар өчен бит дини китап саклаган өчен Себергә җибәрүләре ихтимал, төрмәгә япканнар, имә, репрессияләр булган. Ләкин халык саклаган, алар аны шундый күп итеп тапканнар, безнең китапханәләрдә алар тулып ята, без аларны тасвирлап укый белмибез бүгенге көндә ул китапларны. Ул китапларны юкка чыгарганнар, казларга ниткәннәр инде, казып күмгәннәр, ие. Һәм инде аннары чыгалар, шул базда китапларны чыга алырга дип, ә алар инде менә бу китап боткасына әйләнгәннәр. Күп еллар җирдә ятып, дымлы җир эчендә ятып, юкка чыкканнар. Ул янган, әрәм булган китаплар шундый күп. Ләкин шулай булга карамастан, бүгенге көндә, әгәр дә берәр мәчет, йә берәр мәктәп, музей булдыра башлый икән, Халыкка мөрәҗәгать итә икән, кемдә нәрсә саклана, иске әйберләрдән китерегез дип, иң беренче нәрсә китерә безнең халык? Әйе, чөнки китаптан күп әйбер җук бездә. Время культурного наследия дигәннән. Шулай итеп, менә шул китаплылык һәм ул китапларда Илаһият гыйлеме. Беренчедән, бу гакыйдә мәсьәләләренә кагылышлы. Монысы кире кайтыйк инде, боларына барып җитмибез. Мин һаман әле аның предысториясен, кире кайтыйк, пожалуйста, име? Илаһият гыйлеме. Соңгысын гына әйтәм дә, шулай итеп безгә инде туктарга вакыттыр, име? Нинди тематика? Беренчедән, аң белән, акыл белән вәхи, ягъни Аллаһы Тәгаләдән килгән, фикерне аның каршылыгы бармы юкмы? Бу мөселман дөньясында бик мөһим мәсьәлә. Кайсы очракта акылыңны җигеп эш итәргә мөмкин дини мәсьәләләргә карата, ә кайчан тәкълиди рәвештә генә менә безгә килгән текстка гына нигезләнергә тиешбез? Бу бик четрекле мәсьәлә һәм аның турында баш ваталар инде күп гасырлар буе, ислам тарихы булганнан бирле һәм бүгенге көндә дә ул әле бик актуаль. Шулай ук фәлсәфә белән гыйльме-кәламгә мөнәсәбәт, гакыйдә мәсьәләләре, иман мәсьәләләре, иман саклау мәсьәләләре, фикъ мәсьәләләре, мөселман булганда менә көнкүрештә, бу тормышта ничек үзеңне дөрес тотарга, Шуңа җаваплар. Бүгенге көндә мөселманнар арасында шактый гына күп шундый катлаулы җаваплар барлыкка килә, хәт сораулар барлыкка килә, хәтта аларга җавапны бүген әле табып бетерү мөмкин түгел. Инде егерменче гасыр башында безнең галимнәребез шуларның күпчелегенә инде җавап язган булганнар. Без әле аларны да укып, әле кайтарып бетерә алмыйбыз. Суфичылыкка караган. мөнәсәбәт, суфичылык гыйлеме турындагы фикерләр, Коръән тәфсире, Коръәнне тәрҗемә итү мәсьәләсе, бүгенге көндә дә бик актуаль мәсьәлә. Күпчелегебез барыбер Коръәнне бит инде оригиналда укый алмыйбыз. Ни дәрәҗәдә Коръән тәфсиренә ышанып фикер йөртергә мөмкин? Ул бит инде барыбер интерпретация, Аллаһы Тәгаләнең сүзенә барыбер ниндидер кешелек факторы кушыла дигән сүз. Һәм инде башка-башка шундый бик мөһим мәсьәләләр һәм уку, укыту системасы, дини гыйлемне ничек итеп җиткерә белергә. Менә бүгенге көндә Татарстаныбызда тугыз мәдрәсә эшләп килә. Аларның өчесе Казанда. Россия ислам университеты Хәзер Болгар ислам академиясен булдыралар. Гомумән, Россиядә булган иң мөһим, иң шундый җитди дини уку йортлары, шуларның күпчелеге Татарстанда. Һәм бу да очраклы түгел, чөнки безгә һаман да шундый потенциаллы халык дип карыйлар. Безнең төбәктә яшәгән мөселманнарны шундый прогрессив